Mae chwarae i Gymru, Scarlets Llanelli a Gaernarfon yn golygu dipyn o deithio i'r ferch o ddinas Mawddwy. Lwcus felly ei bod yn gweithio yng ngarej Gwyndaf Evans yn Nolgella, gan dwi'n reit siŵr fod ei char angen regular service. Ond faint o waith trwsio sydd angen ar dîm rygbi merched Cymru yn dilyn pencampwriaeth Chwe Gwlad siomedig? Edrych nôl ar Chwe Gwlad leni, dipyn o mixture i fod yn onest, rhwng y chwarae ar y cae ac oddi ar y cae. Dechreuodd ennill allan yn yr Eidal. Hywel yn torri tu fewn. Wedyn cael chydig bach o sgôr gan Lloegr. Hat-trick iddi hi! I fod yn onest, dwi'm yn meddwl wrthon ni dros hwnna. Gêm wedyn fan 'yn yr Alban. Ddim perfformio, yn anffodus, ar y cae. A jyst colli yn y deg munud ola'. Dryswch ar y dathlu, a mae Cymru angen codi penne. Gaethon ni chydig bach o nwyddau'n drwg oddi ar y cae hefyd efo colli un o Cymhreir ni, Ellie. Fatha yr newyddion yna fatha chydig bach o ma bois wedi tynnu petha at ei gilydd a dwi me'wl o'dd o reit ddigwydd. Nethon ni perfformio yn erbyn Iwerddon. Yn anlwcus i golli yn y diwedd ond o'dd y perfformiad step i fyny i perfformiad yr Alban so ma' newyddion fel 'na weithie yn gallu tynnu pawb at ei gilydd a sbwylio ni mlaen a dwi me'wl y dyna nath o. A 'dyn dal ddim yn perfformio yn erbyn Ffrainc. Ond 'dan ni 'di ca'l cyfarfod fatha tîm A 'da ni 'di ga'l cyfarfod yym un i un efo'r hyfforddwyr hefyd. Pedwar mis a 'da ni yn yy Cwpan y Byd yn Iwerddon so mae o'n amser byr iawn i neud gyd o'r gwaith 'da ni angen gweithio ar a troi pethe o gwmpas. Gyda'r chwe glad ar ben, mae'n gyfle i ganolbwyntio ar ei chlwb. Ond be' ma'n ofyn a Elen yn bersonol i gynrychioli yr amryw dima? Ar hyn o bryd wan dwi ar y ffordd fyny i training Caernarfon, mynd fyny efo nhw unwaith y wythnos pan dwi ar gael, a wedyn chwarae gem ynni ar ddydd Sul adeg Penbartha, dwi'n chwarae i Scarlets Llanelli so ymarfer lawr efo nhw. yn uh, Gaerfyrddin neu Llanelli, a wedyn mae'r gemau ynu yn debyg yn, yn erbyn y gleision, yn yr gweilch neu'r dreigiau lawr yn y de hefyd. A dyn, yn ystod y chwech gwlad neu'r um, gemau cnesu yn yr hydref, dwi lawr efo, efo Cymru, dyn ni lawr dim awrth, wel nos fawrth a nos iau. So, so ni'n gadael gwaith am, am tri o gloch, neud yn y car, lawr, lawr i Gaerdydd, wedyn nôl gyrra'n y bore, wedyn lawr am, hynna, gemau, neu wedyn ar camp ar, ar y penwythnos. So mae yna ma lot o amser yn cael ei drafeilio yn y car bach yma. Mae'r ma, ma, ma mileage ar y cloc yn deud lot yna. Ond y cwestiwn mawr, mae'n siŵr, ydy pam? Dwi'n mwynhau'r gêm, bod o'n chwarae, hyfforddi, bod efo yr, yr merched a'r ffrindiau dwi wedi gwneud dan yma. So pawb ddychmygu, does am byd gwell na roed y crys coch, Cymru mae 'na, a canu'r anthem 'na, a, a dyna pam dwi'n neud o. Ie, yeah, mae o'n blinedig dreifio gymaint, left, right, centre ar draws, uh, ar draws y wlad, ond mae garantid werth o erbyn diwedd. Pa fyddai'n edrych nôl? Gyda'r car yn le perffaith i hel meddyliau, beth mae hi'n feddwl o grwp Cymru yng Nghwpan y Byd eleni? bob cwpan y byd dwi wedi bod i, dwi wedi bod yn, uh, yn yr un grŵp a Zela Newydd, so mae'n cael nhw eto leni, jyst fatha, o, oh, iesgob, ond na, pwy sy'n gwybod, nath werddon curo Zela Newydd yn y cwpan y byd diwetha, so sy'n byd yn stopio ni wneud o, da ni wedi curo werddon rhwng y ddau diwetha yma, so, ie. Yeah. Wedyn, gennych chi Canada, maen nhw'n un o'r tîmau sydd yn yr, yn yr top hefyd. A wedyn mae gennon ni Hong Kong sydd yn newydd i'r gêm, ond dal allwn ni ddim underestimate o neb dwi'm yn meddwl. Taith arall i Gaernarfon ar ben. Felly sut dymor mae'r Cofies yn ei gael a faint sydd gan Elen ar ôl yn y tanc? Dwi 'di chwarae efo nhw wan ers dwy flynedd. O'n i yn arfer chwarae yn Waterloo draw yn Lerpwl, ond o'n i eisiau dechrau

Lot o amser ffwr o adre a lot o amser oddi ar gwaith. Gynna i'm lot i fynd rwan, ond ar hyn o bryd dwi jyst yn edrych i allu neud y sgwad i'r cwpan y byd dwi'n edrych ar.